Malta kienet imsemmija Melite fiż-żmien antik. Melite bil-Grieg tfisser għasel, jiġifieri meli għasel, jiġifieri Malta sa mill-iktar żmien il-bogħod li nafu dokumentazzjoni fuq Malta kellu rabta qawwija fil-viċin. Ma' l-għasel, u l-għasel min jagħmlu? In-naħal. Hemm relazzjoni vera viċin ta' Malta bħala gżira u bħala poplu u t-trobbija tan-naħal f'Malta. Apparti minn hekk, għandna wkoll ħafna termini marbutin mat-trobbija tan-naħal f'Malta, termini Maltin li għadhom jintużaw u tajjeb li jibqgħu jintużaw ukoll. Ġifieri l-apikultura mhijiex sempliċiment li wieħed irabbi n-naħal għall-għasel. Eh, l-apikultura għandha tkun ukoll kultura fil-kelma wiesa ġifieri li tagħti esperjenzi lil dak li jkun, esperjenzi diversi. kemm dawk ta' trattamenti bit-terapija, kif ukoll dawk sensazzjonali, inti x'ħin tmur tara n-naħal, tismagħhom, tarhom għaddejjin u inti qed qed tieħu esperjenza dak il-ħin. Meli huwa post rinomat għal mijiet ta' snin fejn l-antenati tagħna tmur lura anke l-fejn kważi anke 3000 sena kienu propju iżommu n-naħal biex ovvjament jaharvestjaw l-għasel. U fejn għejxina, Santa Maria Estate, għaw mux biss l-wiet prinċipali u dim id-dar tiegħi manka fuq wara fejn nis ħanejdu hekk li jifmu iktar minni fl-istorja sabu li jidru fdalijiet tan-naħal li meta n-nies kienu jżommu naħal insomma mijiet jekk mhux eluf ta' snin ilu. Ili nrabbi n-naħal mis-sebgħin, mis-sena seventy, jiġifieri 54 sena ilu. Dejjem niftakar li bin-naħal hawn f'dil-ġardina hawnhekk In-naħal ilu tmenin sena żgur. Fil-fatt jiena niġi t-tielet ġenerazzjoni li qed inżommu n-naħal hawn f'dan il-post. L-unika darba li kellna diffikultà kien propju s-sena li għaddiet meta il-ħornet tant kellna hawn f'dal-post invażjoni tremenda li n-naħal kollu li kien hawn kollu nqered, kollu qatlu. Kien hawn fuq għoxrin kaxxa naħal, kollha kollha qatlgħu. Dawn li qed taraw issa huma replacement li nkun ġibt għax għandi postijiet oħrajn bin-naħal, inkun ġibthom minn hemmhekk u rrawwimthom f'dan il-post. Parentela tiegħi mill-familja kien irabbi ġol-qliel u dak iż-żmien kien hawn ħafna mill-Maltin li rabbu ġoqliel, mhux ħafna, xi 98% kienu ġoqliel. Xi ħaġa żgħira kienu ġol kaxxi. Warajja għandi miċbħa li kienet mibnija ġo dan il-ġnien tal-kmand fi żmien li Malta kienet kolonja tal-Ingliżi u allura n-naħal F'dak iż-żmien kien jitrabba ġewwa din il-miċbħa. Dak iż-żmien konna nsibu l-qolla li hija di, li għandi ma' ġembi. Bażikament hija struttura tal-fuħħar għax Malta dak iż-żmien u qabel l-unika materja prima li kellna kienet eh, it-tafal. Ġo kull eh, toqba tonda li hawn warajja hemm ġo toqob li hemm il-barra

Il-produzzjoni kienet iktar distruttiva mill-li jallum. Għax, apparti li kienu għet jgħadu il-prodott, kienu għet jgħirdu għafna laħan fil-proċess. Meta toħodhom jew jintilfu jew inkella meta joħorġu l-għalse jafġuhom Data faħt ix-xema stess.
Il-naħla ta' Malta, lapis mellifera rutneri, li jien tajta isima għax fl-istudju li għamilna waqa fuqi x'isem se ntuha. U jiena deherli li għandna ntuha il dak ix-xjentist Ġermaniż illi għamel għomru kollu jistudja fuq il-kwalità ta' naħla. Tqajt miegħu għaw fi Franz għaw f'Tunes Meta għandna scholarship l-Università ta' Tunis, intqajt miegħu hemmhekk, tkellimna fuq għannaħla, etlu illi dak l-istudju li għamilna etlu semmejtu għalih, ħagost. Fir-reġjun tal-Ewropa estiża biex ngħidlek, jeżistu diversi razez ta' naħal li huma differenti minn xulxin. Jeżistu iktar minn tużżana fil-fatt. Issa, kif dawn ir-razez isiru b'mod evoluttiv? Prattikament dawn isiru b'mod naturali għaliex dawn isibu ruħhom iżolati tajjeb f'ċertu reġjuni, tal-Ewropa, u f'dak ir-reġjun partikulari allura dal-insett jibda jadatta għal dak il-post partikulari, il-klima ta' dak il-post, l-ambjent ta' dak il-post, u l-affarijiet kollha illi hemm f'dan il-post, il-pjanti, l-annimali, kollox, tajjeb? Um, u dan huwa proċess ta' evoluzzjoni, tajjeb, evoluzzjoni. U allura jista' jagħti l-każ illi Dawn jibdew jinbidlu xi ftit mill-istokk oriġinali biex jadattaw ruħhom għal dak il-post partikulari u jibdew u tibda tara ċertu differenzi. Tajjeb? U fil-fatt, dan huwa li ġara wkoll bin-naħla. In-naħla f'diversi reġjuni tal-Ewropa insibu li evolviet f'razez differenti. Tajjeb, għandna waħda Malta, hemm waħda l-Maċedonja, hemm oħra n-nord tal-Ewropa, tajjeb hemm oħra ġewwa l-Italja. U ovvjament dawn tajjeb illi nifmu li dawn saru b'mod naturali. Da mhux bħal meta l-bniedem jipprova jibbridja tip razza ta' kelb, per eżempju, eh? Mhux qegħdin hemmhekk. Imma qegħdin fi proċess naturali. U meta għandek dal-proċess naturali u nibdew naraw illi dawn ir-razzets differenti, li dawn ir-razzets huma differenti minn xulxin, u ovvjament hemm illum il-ġurnata għandna ħafna teknoloġiji ta' kif aħna nistgħu naraw illi dawn huma fil-fatt differenti minn xulxin, Nibdew daw jibdew jissejħu speċi differenti. Tajjeb? Eh? Speċi differenti. Fil-każ tan-naħla, eh? di ma saritx, daw ma sarux speċi differenti, ma saru sotto speċi differenti. Imma allura d-domanda hija issa imma x'differenza hemm bejn speċi u sotto speċi? Sotto speċi L-aħjar definizzjoni li nista' ntik hija li dawn is-sottospeċi jekk jien naqbad in-naħla ta' Malta ġifieri u noħodha ġol-Italja, dawn xorta jistgħu għandhom il-kapaċità li jitgħammru u li it-tfal tagħhom biex ngħid hekk ikunu tajbin biex jagħmlu iktar tfal. Tajjeb? Ġifieri, mentri l-ispeċi, meta inti tevolvi fi speċi, speċi tista' titammar ma' speċi differenti, però il-proġeni tagħha, it-tfal tagħha, ma jkunux jistgħu ikomplu jagħtu l-wok għal ġenerazzjonijiet li huma fertili. Tajjeb? Mentri, f'każ ta' sottospeċi bħalma hija n-naħla, tajjeb, in-naħla għadha qiegħda tevolvi, dawn ir-rates differenti li naraw fl-Ewropa, dawn jekk jarġgħu jintaqgħu ma' xulxin jistgħu jitgħammru u jkollhom naħal ġenerazzjonijiet ta' naħal illi jkompli eh, jiġġenera naħal ieħor. Jiġifieri dik hija d-differenza bejn speċi u sottospeċi. U fil-każ tan-naħal qegħdin daw ir-razzets differenti li samina fil-bidu huma fil-fatt sottospeċi differenti. Per eżempju, n-naħla ta' Malta li evolviet għall-klima tagħna sibna matwa fin jidher li 1992 kien hemm xogħol xjentifiku kbir fuqha u sabu li din hija differenti minn sottospeċi ta' naħal ieħor li hemm fl-Ewropa. U ddeċidew allura li it-huwa status ta' sottospeċi ġdida endemika għall-gżejjer Maltin u fil-fatt semmewha Apis mellifera rutneri. Apis huwa l-ġeneru, mellifera hija l-ispeċi u s-sottospeċi f'dal-każ hija rutneri. Per eżempju, n-naħla tal-Italja ta' Bologna hija Apis mellifera ligustica u hemm oħrajn bħal dawn. Ir-razza ta' Malta hija unika. Għax ilha hawn Malta. U dan sibnieh li llum il-ġurnata, l-istudji li għamilt fuq in-naħla Maltija jiena, bil ftehim ma' nies iktar barra li ġew minn barra minn Malta, sibna li n-naħla Maltija hija Ġejja minn naħla Afrikana tan-Nord Afrika. E, l-isqallija l-apis mellifera sikula hija wkoll ġejja minn sqallija imma minn Nord Afrika imma fl-istess ħin ma jixxebħux. u ma jsibħux hemm ħafna affarijiet. Fosthom l-abdomen tan-naħla ta' Malta hija tinżel taper isa demp l-ajruplan. In-naħal l-ieħor huwa tont.
Mela issa jekk kien jiġi tgħid imma hawn in-naħla Maltija, hawn in-naħa l-barrani li qed ikun hawn, hawn Malta. Jiena niftakarni jiġifieri għas-snin sittinijiet mela konna ġieni naħla sewda din tħalliha taħdem u tiġi meta beda jitpaċċa in-naħal Taljan, in-naħal isfar, dak kellu l-vantaġġ superjuri għan-naħla tagħna, għan-naħla sewda. Illi n-naħla s-sewda tant hija mdorrija fl-għaks, wara tant li hija mdorrija anke dehmm anke f'kundizzjonijiet mhumiex favorevoli, illi u dak l-għasel li ħadmet għalih biex tittib żgħalih, u mhux se tħalli lil ħadd jiġi u jeħodhu. Għalkemm is-sens komun jgħidlek illi isma' la n-naħla Maltija hija xi ħaġa li adattat ruħha għall-gżejjer Maltin, Suppost għandek tuża n-naħla Maltija għat-trobbija tan-naħal, jiġifieri dan huwa prinċipju biex ngħid hekk li huwa li suppost għandu jifhmu kulħadd. Però minkejja dak kollu, sfortunatament ħafna minn daw, ħalli ma ngħidx ħafna, imma numru ta' persuni li jrabbu n-naħal f'Malta jippreferu li jġibu n-naħla Taljana u jrabbu lilha. Waħda mir-raġunijiet li huma jħossuhom iktar komdi bin-naħla Taljana għaliex jgħidu li hija naħla li hija daqsxejn iktar doċili, jiġifieri daqsxejn iktar kwieta biex taħdem biha. Naħla Maltija nafuha għal ħafna żmien dejjem konna ngħidu li hija aktar aggressiva. Ehm, niftakar minn mindu tiba minn mindu bdejt naħdem ma' naħala dejjem kien jgħidu li attenta jekk ħad tiġi fil-post tiegħi għax għandi naħal Malti u dak aggressiv, il-bislu sow għax jaqbad u jnigges, hija daqsxejn ta' storja li mhijiex ibbażata f'fatti fil-verità kif sirna nafu. Ehm, li għandu għal in-naħal Malti igerger ħafna. Jagħmel ħafna għaġeb. Kif jgħid l-Ingliż, all bark, no bite, essenzjalment. Infatti, parti mill-istudju li għamilna sibna li meta tiftħilhom in-naħal, ma tkun naħla Maltija, in-naħal Malti jibda u jibda jiġi madwarek u tgħid il-lamis għall-ewwel dax ħajamel. Imma jekk toqgħod tot kemm il-darba attakkak, għax tinduna jekk jekk jattakkawk. Għax jekk jattakkawk, letteralment jiġu fuqek u joqogħdu jaqbdu miegħek. U jekk tott kemm-il darba jattakka, ikkumparat ma' kemm jagħmel għaġeb u kemm jagħmel storbju, il-ftit li xejn jattakka. Il-livelli ta' difiża ma jiġux mill-ewwel f'daqqa, ġifieri n-naħal ma jaqbadx jattakka. X'jagħmel? Ħafna storbju, forsi anke l-Maltin storbjużi, in-naħal ħafna storbju, in-naħa l-Malti. Jekk bl-istorbju ma jwaqqfekx ġieli jaqbad tmidek jew ma' fejn ikollok mikxuf u jipprova jigdmek bil-bħalqu imma ma hemmx effett kbir jisek tħoss ta' rixa imma fl-istess ħin dak li jkun jista' jkun jiddejjaq minn ta' rixa u jieqaf Jekk mbagħad vera tibqa' għaddej u tkun qed iddejqu, mbagħad forsi jattakka. Imma normalment jitla' fi gradi u mhux f'daqqa. Issa ħaġa oħra bħala attaġġjament fi żmien li ma jkunx hawn eh, xi ġib ikel, trab tad-dakra u nektar, l-ewwel nett il-kolonja tiċkien f'Malta għax huwa adattat għal eh, għall-klima ta' Malta u dak li jsib f'Malta. U anka bħala naħal ġieli ninnota li ċ-ċkien, il-ġodda li jitwieldu ma jkunux kbar daqs kemm ikunu meta jkunu fi żmien li jkun dieħel eh, ix-xogħol. Ehm, ġiri dik hija notament ieħor. Issa ġement ieħor tan-naħla Maltija hi li titnaddaf ħafna. Għalfejn? Għax għandha ħafna iktar xagħar ukoll. Allura għandha iktar faċli titħammeġ, titħammeġ bit-trab tad-dakra ġifieri, imma n-naħal iħin kollu jitnaddaf. U dak huwa atteġġjament tajjeb ukoll għal kontra ċertu pesti li jdejqu lin-naħal bħal parassi tal-varroa taqbad magħhom u waqt li hu jgħat ifarfar ikun qed jaqlaħħa wkoll. Ġifieri n-naħal bl-atteġġjamenti tiegħu diġà naturalment qed juri ċertu reżistenza għal kontra ċertu mard li nsibuh madwar id-dinja kollha, li sfortunatament daħal f'Malta wkoll.
Issa dik kienu qasmek hawnhekk ikun il-bruda u isfel, il-biċċa tisfel, u l-brud ikun hemm il-familja qiegħda tikber, ir-reġina tbid, jitimgħu ż-żgħar, imbagħad qisu bħal farfett, imma kollox ġo ġo sell waħda, mela r-reġina tbid ġo sell, jiġu jitimgħu hemmhekk id-dudu, joqgħod hemm u l-ikel ġej. Tinber tinber jagħmel fostqa, minn dudu ssir naħla, miraklu tal-ħolqien, u toħroġ in-naħla żgħira ġdie imma full. kull sajż, imma għadha baby ngħidulha l-għata fit-tir, dik fil-biċċa t'isfel u mbagħad ikollha l-pollen biex jieħdu n-nektar, biex jieħdu l-proteina għal jagħtu l-ikel u l-għasel fuq. Imbagħad 'il fuq meta jkun hawn il-ġid, 'il fuq it-tieni kaxxa jagħmilha bl-għasel. Pereżempju bħal din għandha t-tieni u t-tielet kaxxa, it-tielet kaxxa huwa vojta biex hemm just in case biex Jekk dit-tieni waħda tintelgħa bl-għasel, ikollu u jkun għad hemm minn fejn iġib ikun jista' jpoġġi iżjed għasel fit-tieni fit-tieni kaxxa. U l-għasel kien juża għasel mhux għali għalin għalih jagħmlu u allura aħna bħal speċi qegħdin nisirquh meta niġu meta niġu biex noħdulu l-għasel.